Tutan ka rak chim dingmi cu gastritis zawtnak kong ka rak chim lai. Kannih Laimi nih cun gastric ka ngei kan ti, kan ti tawn ko. Gastric, gastritis kan ngei kan ti tikah hin kan paw tuamtu kha a phing tinak a si. zeitindah gastritis ka ngei na ngei ti nai theih kho lai na paw kha a fak lai a lin lai na paw zong cun na luak a chuak peng lai na na paw kha a chong lai cun rawl ei kha a thaw lai lo Cun mah gastritis ngei i a luan deuhmi ah thi te hna ai tel a si ahcun na ek te hna kha a nak lai le coffee zong bantuk kha na luak lai. Cun gastritis kan ti hi phun hnih ah kan rak ṭhen lai. Pakhatnak ah cun acute gastritis ti si le phun hnihnak ah cun chronic gastritis ti si lai. le acute kan timi cu voi le khat i a rak ummi kha a si na, na paw kha fak piin a fak lai le a sau tuk a fak lem lai lo chronic kan timi cu na paw fakmi kha duhsa tein a rak fak lai le din tein a fak lai le a fak peng lai le saupi a fak lai Cun mah gastritis kan ti pawl hi zeidah a chuahtertu, zei ruangah dah a chuak timi kan rak chim ṭhan lai. Bacteria hrik, zawtnak hrik kan ngeih ruangah kan ngei kho. Mahka i kan a lar cemmi cu H. pylori infection kan timi hi si. Cun virus hrik zawtnak kan ngeih zongah khan gastritis kan ngei kho. Cun stress kan ti i kan lungre theih tuk ah khan gastritis kan ngei kho zu kan din ah gastritis kan ngei kho si kan ei mi ruangah gastritis kan ngei kho mah si cu na chawknak te hna steroids te hna kan ei ah hin a zual khun cun acid reflux kan ti le a thur in kan ir chuak mi khi mah kan ngei ah khan gastritis kan ngei kho cun rawl a thak tuk mi te hna kan ngei ah khan gastritis kan ngei kho chiti tam tuk chiti a tam tukmi rawl kan ei peng ahcun gastritis kan ngei kho cun kuber te hna sada te hna kuva te hna tikor te hna mah bantuk tobacco he ai ai nam hnoimi rengreng kan ei kan din tikah khan mah gastritis kan timi kha kan ngei kho Cun naite tu lio hrawnghrang ah surgery operation te hna nai tuah ahcun gastritis na ngeih a fawi deuh. Cun na hnulung te hna ṭha lo maw asilole na kal te hna ṭha lo, na thin te hna ṭha lo, mah failure kan ti pawl pakhatkhat organ failure hna kan ngeih ahcun gastritis kan ngeih a fawi deuh. zeitindah gastritis kan ngei ti kan i thei i kan i thei hnu khan kan i check lai confirm kan tuah lai tiah cun doctor sin kan i pia lai doctor nih an check lai le na paw te hna khan tong lai le na sining te hna na history te hna kha an hal lai le doctor nih a thei kho cun mah kha confirm dingah khan na thi te hna kha a check kho Age pylori infection na ngei le na ngei lo thenak dingah khan na cil te hna khan an check kho ko cun na ek te hna kha an check lai thi te hna um maw um lo tiin ek chok kha check kho cun endoscopy kan ti le ma kha ka in pipe kha ti hin an dop le hmur dia khan camera kha an vuah ma te khan an zo le ma te khan gastritis na ngei maw ngei lo zong maw uh, erosive

Cun mah hi gastritis kan timi hi kan i ralring a herh tuk le uh, atu hi part 1 lawng si le part 2 zong ka rak chim te lai. Um, gastritis uh, kan timi hi tha tein kan i chekter zokzok a hau a luan tuk ahcun cancer te hna a cang khomi si caah han uh, cancer poppy cancer te hna cu theih kha kan rak i thei tawn lo kan rak i thei i kan sector hnu cun a rak a caan a rak sau tuk cang stage 4 te hna rak si cang caah tuan te i doctor sin kal le i piah kha AC treatment e kha si din te hna kha hau si hmun dangdang ramdang i ummi pawl ramthumnak le a ummi pawl zong kha doctor sinah i piahnak caan te hna nan ngei lo a si ahcun ka sinah gastric si zong cah khawh peng ka si. Kai lawm. Bye bye.